vhathu vho vhaisiwaho vha vhaisa vhaṅwe ndi vhone vho masithesele kha u vhaisa ndi hezwiḽani zwine ha pfhi na background ya muthu uri o aluwa eh, vhabebi vhawe vha tshi ita mini hezwo zwithu zwi nga developa uri uyo muthu a vhe nga heneyo nḓila zwino na vhathu vho vhaisiwaho nga dzi partner dzavho vha dangerous nga maanḓa muthu u a fanela u ya khavho with caution because vhathu vho vhaisiwaho vha vhaisa vhaṅwe unless if na swika na wana hoyo muthu o no fhola o no hila ende u fhola na u hila ha muthu vhaṅwe vha hila nga ḓuvha ḽithihi vhaṅwe zwi vha dzhiela miṅwaha vhaṅwe a vha hili thi but as, as long as muthu a tshi o vhaisiwa nga we a mu vhaisa eh u vha a khombo kha uri u a vhaisa vhaṅwe hurt people hurt others a thi ri vhaṅwe zwa tou vha damager forever hoyu muthu a si tsha dovha a luga ngori o vhuya a vhaisiwa nga mukene we a vha a tshi mu funa nga maanḓa tshifhingani tsho fhiraho mukene he a mu vhaisa. Zwino zwine zwa zwa zwa tou vhavha ndi zwa uri musi zwenezwi muthu a tshi khou lila a tshi khou lilela muthu uri muthu o mmbaisa therefore a thi tshe na ndavha ndi ḓo vhaisa muṅwe na muṅwe holani o ni vhaisaho u bizi na vhutshilo hawe o setla down u bizi u khou lugisa vhutshilo hawe inwi ni tshe no vhilinganyiwa nga situation yo bvelelaho kale kale Mm. Una maambele a vho forgive and forget. Forgetting zwithu zwine zwa vha uri a si zwavhuḓi ndi ndi zwa ndeme nga maanḓa vhutshiloni. Hu na zwine na fanela u zwi hangwa na madzina a vhathu ane na fanela u a hangwa lune na musi a tshi ambiwa arali ha ḓa muthu o no pfhi Livhuwani no vhuya na vhaisiwa nga Livhuwani. hu tshi ḓa muṅwe livhuwani a ni humbula uri hei habe u no ḽa livhuwani wo vhuya a mbaisa nga 1961 thi ndi uri na zwi vhalela na ri nga 1942 he ho vha na muṅwe dakalo we a mbaisa nga maanḓa na musi ndi 2024 ino ni kha ḓivha ni tshi khou humbula zwithu zwo iteaho lini nga 1991 Forget about those things a zwi ni thusi nga tshithu lusani nga nḓila dzoṱhe uri ni hangwe meditate um, ndi uri shandukisani kuhumbulele kwaṋu ku vhe kuswa reprogrammeni Pangani zwithu zwiswa muhumbuloni waṋu. Pangani meaning ntswa kha vhutshilo haṋu. Ni songo tenda zwithu zwe zwa itea kha vhutshilo haṋu ṅwaha wo fhiraho zwi tshi dithamina zwithu zwine na kho fanela u zwi ita this year unless if it was a learning curve ndi fhethu hune a ni ngo tsha fanela u dzhena but when it comes to relationship vhathu vha mudzimu. you will never know uri muthu u kho mina izwo zwine a khou zwi amba na. Zwino ni funa u siela mbilu vhudenga musi ni tshi dzhena ni songo dzhena ni ime muṋangoni ni ime muṋangoni ni zwi vhee kha probation but .

ngauri nṋe ndi tenda ḽe ḽi ya ḽithihi ḽa uri lufuno musi hu tshi pfhi vhathu vhavhili vho funana na u ḓea married vho fulufhedzisana they are going to stay together ndi tenda uri ho muṋango hu tshi dzheniwa a hu ngo tsha tea u dovha ha viiwa. Ndi tenda kha zwa uri a hu ngo tsha dovha ha viiwa ha tou vhuya tou huniwa muṋango a hu ngo tsha dovha ha fanela u ṱoḓiwa khiyi uri gai. Ndi mafhungo a uri hu honiwe zwino ngori situation i serious ngo u ralo u avoida u ṱola a ni kho dzhena fhethu ni wounded fhethu hune na ḓo bva ni wounded. Ndi a ima muṋangoni nda zwi vhea kha probation nda to sedza uri maitele ndi a ane nṋe nda ḓo tshila nao na kana hai .